नमस्कार मिथिलावासी आइ रवि छै आ रवि दिन कहलिए आइ अपने सबके एगो नया ब्लॉगके सङ्ग अपने सबके माउस भात बना कऽ देखायब अपने सबके तऽ भोर भेलैए फ्रेश भेलहुँ आब जे छै से आब तैयार भेलहुँ हँ जाइ छी मार्केट लऽ कऽ अबै छी माउस कीन कऽ तहन बनतै माउस भात अपनेसँ बनल रहू एक एकटा प्रोसेस अपने सबके देखेबाक कोशिश करब खरीद कऽ लबै छी तहन बनेबै आओर मजेदार माउस भात चलतै एकदम कड़क तैयार रहू अपने सब सबके बनल रहू विदा भेलहुँ हँ मार्केटके लेल आब निकलि चुकल छी हम जेनाकि अहाँ सबके बुझल अछि जे हम हरियाणा बॉर्डर पर रहै छी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सामने बोर्ड लागल छै धुनि लागल है ते देखाई नहि दैत हैत भोरके समय छै ठंडा मौसम रहलैए तऽ अपने सब पहुँचल रहू देखियौ हाईवे एक्सप्रेस वे दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस वे जा रहल छी दुकान पर माउस किनऽ लए देखियौ बॉर्डर के सीन अछि हरियाणा में प्रवेश कर रहल छी दिल्ली गेल छी लाबऽ लेल मीट हरियाणा जा रहल छी अपना घर पर एतेक

शानदार मीट बनते मीट मीट के धो धा के तैयार केनौ है प्याज कटा गेल छै ओहिने आब तेल मिरचाइ जते मसाला छै मीट बनबऽ के लेल नून मिरचाइ हल्दी धनिया पाउडर मिरचाइ सब जते जे जहाँ छै सब किछु मिक्स करब तकर बाद कुकर छै या कुकर चढ़ेबै कुकरे नहि बनतै आइ माउस भात अपने सबके देखायब जे आइ माउस भात बना कऽ बहुत गोटेके अबै छल हमरा लगमे रिक्वेस्ट जे अपने माउस भात बनबियौ माछ भात बनबियौ तऽ एखन माछ नहि एखन पहिले मीट बनाउ पहिले माउस भातके देखियौ अपने सब फेर कहियौ अपने सबके माछ भात सेहो देखायब या सामने धए लै छै अहाँके मिरचाइ आओर जे छै से अहाँके लहसुन आओर एहिमे आद देल अछि एकरा सबके कुटि रहल छी मसाला तैयार कर रहल छी आओर खाना मसाला सेहो लायल छियै ओकरा फोरन देबै फिलहाल कुटि कऽ तैयार करै छी तहन फेर अगला प्रोसेस मीट धएल छै मीटमे तेल मसाला सब सबके मिक्स करबै तहन बनेबै देखियौ हैया एहिमे मसाला सब पड़ि गेल अछि तेल मसाला मिरचाइ धनी पाउडर जतेक मसाला पड़ै छै मीटमे सब किछु एहिमे दऽ चुकल छियै आओर एकरा मिक्स करबै मिक्स कर रहल छियै ये देखै छियै प्याज तियाज सब किछु दऽ कऽ कऽ आओर तकर बाद कूकरमे चढ़ेबै ओकरा फोरन तोरन देबै अखन फिलहाल एकरा बढ़िया से मिक्स करै छी देखियो देख लियो पूरा मीट के पूरा मसाला मिक्स कर दिलिए में तैयार भ चुकल छै और उमहर कुकर चढ़ गए चूल्हा पर तेल गरम भ रहा है तब खाना मसाला के देखियो या फोरन पड़ चुकल है आब देबै एहिमे मीटके निकालबै फोन गबै छी तखन लिअ या मीट दै छियै एहिमे आब मसाला देलक देलाके बादमे देखियौ मीट पड़ि गेल दाल मीट बनतै अपने सब देखैत रहियौ खाली

संगे दुनू काज भऽ रहल अछि माउस भात के तैयारी में छी आई देख लिया अब सीटी मारत कुकर चारि सीटी मारबै कुकरमे बस तैयार मीट देख लिअ माउस तैयार भऽ चुकल अछि अब खाना निकालै छी थारीमे भात निकाललहुँ देख लिअ माउस भात दुनू थारी लागि चुकल अछि सङ्गमे रहैए सलाद सेहो कऽ राखल अछि चौक जाइ छी खाय लए आरामसँ खाइ छी अपनेसँ बतायब जे केहन बनलैए